Thlertute chi mai vek u le. Tunah hian New Delhi-ah Samuel's Inn, Samuel Khualbuk Mizote thlenna thin room, ah kan awm mek a. Ram thianghlim tlawhin Mizo mi sawmriat rual zet ten Egypt khawmualpui te kan zu thleng a kan haw lampang Delhi ah kan han chawl a. ka bulah hian pu ringaia a awm a ani hi pa fel tak mai leh pa intha zo tak mai a ni a hlim enah tuna a cheng mek a saninah hian hei kan han titi kan han titi a saden muanga buah khan. Dar ringaia kha kan hriang a, khami tel lo chuan Saden Muanga bu hi a kim lo a ni. Kan han inkawm kan han inkawm a, dar ringaia lo chhuahna kha Pu Ringaia hi a lo ni reng mai a. Ama hming atang hian Saden Muanga bu ziaktu Pu Sangzuala, Laisai Zawk, Tia kan hriat khan a lo siam a ni a. Khawnge hun remchang kan nei ta sa sa kan tia Pu Ringaia nen kan han inkawm zawk ang a, Dar Ringaia lo chhuah dan te pawh kan sawi dawn a ni. Awle a hmasain. Puri chi bai le. Chi bai le. Hei Saden Muanga bu ah dar ringaia te kan hria. Zofa te zing ah phei chuan dar ringaia hre lo hi tum ah kan awm awm lo a. Hemi taka hi engtin nge i hming hi a rawn chhuah a? Saden Muanga bu ziak tu Pu Sangzual nen hian in lo in hmelhriat tawh nge nia A, i hming nen hian a lo inmil ve hrim hrim tih te pawh kha kan hre duh deuh a. A, in inhriat dan te leh khalai dar ri ngai a rawn chhuah dan te kha thirtu te hian an hre chak viau mai, min han hril teh a. Ni e,
hei laisai zawk a, Saden muang off the wall a hi pa ropui deuh mai a nia. Pu Sangzual a hi mission vengah a piang a tichuan mission veng atang hian Manipur tui tha pai pem Mizo ten an sawi mawi laiin a pa hian a pem pui a ni a. Umm. Tichuan khi laia a lam ka ah an cheng a. Khi mi lam ka an awm lai hian school kal turin kan chhung ten min hruai chho ve a. Saden muanga Sangzuala Nen hian khi tuna Laipui tlang upa sang hlira nen tlar khatah kan thu a Sangzuala hi. Chutiang chu kan inhriat dan leh kan inkawm chhohna bul tan dan chu a ni e. Don Bosco High Sikula kan kal ho thin a ni.
Tichuan, Saden Muanga bu khan ziak ta a dar i ngai a tih hi Saden Muanga hi chuan a sawi zing khawp mai a. A Saden Muanga bu chhiartute kha chuan kan hre vek ang a, dar i ngai kha chu Saden Muanga hnaivai tak mai, a chang leh a fiam, a chang leh a fak kha a ni ve a. Khalaia nangmah. Hming nena a lo in an dan leh dar ri ngai a rawn phuah dan ngawt a khah enge a ni?
Nia, thianpa hi tlemin han sawi bul leh hret ta i la. Aw e, duh tawk in sawi rang he.
Don Bosco High School ah Paul Sare tang kan in pawl dun a, kha tih lai pawh khan tihian a thai zauh zauh a, so kan miss lem Kan sar lem a tia nalh deuh deuh hian ang deuh deuh hian a thai thai thiam daih tawh mai a Pu Sangzual hian. Chutiang chuan ani hi a kut a hi Pathianin talent tha deuh mai kha a lo pe a lo ni a. Tichuan kan inkawm hi kan inkawm eng reng khawp mai a. School-ah kan kal ho a, chumi bakah chuan Cheng hnia neih hi chuan a lo kal phei a. Pu Thangzama Cinema Hall-ah a front-ah hian cheng khat ve vein cinema kan en a. Chu ti reng reng chuan nia ah mi dang hian kawm tam lutuk lo kha tih lai khan a lo leng phet chutiang chuan eng emaw chen kha kan lo in zui a tichuan tuna in han zawh na taka kha nia ka hming hi rin ngai a ania. Hemi lehkhabuan siam tan tir kha Daringae kha a ti lar ta riau mai a, ka nuih kha lo za ru deuh khawp mai a. E khai thianpa chu ka hming atangin a phuah kual vel a ni maw ka tia Mizoram a lo zin thla a. Phone number kha mi a bu lian an tih lai vel kha ni Aizawl khawpui chu Telephone directory aw telephone directory bu lian pui mai Aizawl khawpui chhung kha ka keu tuan chhuak zak a ti Pu Sangzuala hian i hming ka zawng ngar ngar a ka rawn phone che nia a tia tah chuan hlim deuhin phone ah kan inkawm a.
A nih tak chu. Aah. Lehkhabu han siam dawn hi chuan a nihna takah chuan hming te hi kan phuah ve te ngai a. Hming han phuah mai tur te pawh hi a nihna takah chuan mihring hming pangai hmel hriat tha vak lo te emaw kan lo phuah palh chuan Thawnthubu ah khan a che chhiate an nih phei kha chuan ih kawng leh lamah a lawmawm lo thin a. Chu laiah chuan U Sangzuala khan hming an han phuah khan, I hming taka ziak lo khan a kai lek tih na ni maw? Nia,
a thiam khawp mai a. Vawikhat chu lamka ah kan zin chhoh tum in. ngatinge ka hming hi tizawng te lo siam reng reng kan ti chuh a nui hi za khawp mai a a nui char char mai a a ti tha ang reng hi ka tia a ni tia kha chu eng ang pawn ti sel a haw tur kha kan ni lo hrim hrim a ka haw dawn lo tih pawh kha hre sa tho va. a ti thla ka tia ka lawm khawp mai a, a saden muang a buah khan nia in an sawi ang khan a lang tam riau mai a, mahni June thla vel khan Imphala ka han zin chho a, an nu Dinsang hi lo kan char tawh a, chung vel te chu kan sawi kan nui kan nui dun a. Pu Sangzuala boral hnua an nu nen te kan inkawm a, Lunglena hian khaw har thla khawp mai a, Mizoram te hniak thar a bung thar min kai tir tu chu Pu Sangzuala hi a ni tlat mai a, a ropui ka ti a, tiang anga an talent Ang chi talent tha deuh deuh nei tun laiah chuan sorkar te tha a ei hmuhna tlak kha a lo ni vek mai a, a ni pawh hi tiang khan a beih beih na bia nu lah hian a tuipui thiam khawp a, a lim an han siam vel te kha an fanuina lo vawm keh vel te kha a ngaihnawm deuh mai kha a nia. Hma deuh hlek khan thla hmasa hmasa leh tih vel pawh khan Zalen chanchinbua Pu Sangzuala hming daih loh nan Saden Muanga chanchin te hi ka lo ziak a, thui lutuk lo ka ziak a, mual ten liam ta vung vung mai te hi chu khaw har thla khawp mai a, hei zanin ah pawh tiang hian min han zawt thut a. A chanchin te han ngaihthlak a han sawiin lung a ti leng hle ni. Hei tuna ram thianghlim fanga kan kalna te hi han hmu ve sela a, ani chuan nalh deuh deuhin an thai anga Mizote tan chuan a va han hlu dawn em tih te ngaihtuahna chuan a awm tel Thleng hial mai ka ti. Umm.
Ni e. Kha in sawi dan hmangah khan Nehphu Sangzua la hi pa fel tak mai a, ram leh hnam te pawh hi a vei ni te pawh hian a hriat a. Saden muang a bu hrim hrim ah hian amah saden muang a han tih hrim hrim pawh hi a nihna tak ah chuan hming in tuha lo lutuk mai. Sudden tih chu rang tihna a ni a, rangmuanga tihna te pawh kha a ni thei a. Hetiang an phuah chhan te pawh hi inngaihbel thei tumah an awm loh nana tih te pawh niin a lang a. Tin, hrang ek a han tih te, tum chhingi han tih te, mi hrang hrang pu phunga han tih te, Pu Hleizuama han tih te hi tam tak a awm a, heng ho hming taka hi chu chutiang a inthian hnaivai ni lem lo a, a fawmkhawm te pawh a nih ve thei mai ang em? A ni e,
an hming kha han tih vak ngam pawh kha dik lo vang a, tutu te emaw titi leh kam chhuak chu a hnua kan zawh leh hian a la nasa khawp mai a, mahse mahni hming sir emaw ah bul rial emaw han hman ang chi chu a ti hre ve hre ve deuh ni in ka ring. Thenkhat tan a lo ngaihnawm lo thei mai dawn a. Aw a dik khawp mai ni e. A tir lamah te khan sawhthing ten chinga Saden Muanga khan tiang khan Hrangeka te khan an han suam a. Tikhan hun kha rawn kal chho zel a. Savito te pawh khan rawn lang a ni, vai, tin Apache te pawh khan rawn lang a. Tun hnua han thlir hian hei Hrangeka lem te pawh hi han en ila, a kan ram hruaitu zingah te pawhin a hmel ang deuh te hi chu a chhuizawm theih deuh awm ang emaw ka ti a, tin Pu Phunga han ti te pawh hi a chhuizawm theihin ka ring a. Khang ho a kha chu mi eng pawh lo ni se lah ih a thian tha ber zing a mi dar ri ngai ah an rawn ti tak mai a kha a ti thiam hian ka hre lutuk a nangmah nen in ling kawm ngei bawk nen i hming kaih laka han hmang te pawh kha a thiam riauh. Ngawih hian ka hria a, chuvang chuan hei zan ina kan han inhmuh ah pawh hian Saden Muanga te pawh hi rilruah hian a ngaihsan awm thar leh te pawh hian ka hria a, ram leh hnam a vei niin ka hria a, tin Mizo ah kan sakhaw lak dan, kohhran kan buaipui dan te pawh hi a rawn tilang nasa khawpin ka hria a. Nangma hming tih loh hi chu a hming hmana te hi chu chumi chu a ni e han tih tur chu awm hauh lo na chungin character play ah te hi chuan han ngaih bel tur awm niin ka hria a. A Puri kan han inkawm tak ah chuan ni e Pu Sangzual a laisai zawk kan tih khan chatu an ram min han pansan ta a ni a, la dam zel se chu thil Tha engemaw tak Zoram mipuite tan pawh min hlui ngei hian ka ring a, a hma nunphung a hi enge nih thlirtute tana kan hriat tur pawimawh a naupan lai emaw a dinhmuna a khawngaihthlak awmzia te pawh a lo awm ve the mihring hi chu ih eng dinhmun pawh ding thei kan ni a. Khalaiah khan thian dunin nihnaah enge nih a chanchin a lung chhiat thlak em aw, a ama chanchinah lainat awm ang chi te emaw a awm em? Nia, Pu Sangzuala hi lehlamah chuan a thih daih tawh hnu hian a chanchin a thawnthu dik taka te pawh hian sawi la. Umm. Thup kum khua pawh a tulna pawh awm lo va, a nu hi a van duai a, TB a vei hlauh mai a, durtlang damdawiin a awm a, a ni enkawl TB veina han pawm chi rual a nih loh vangin a nutei ten an pawm chho a ni a. Chutianga an han inpawmah chuan U Sangzuala hi a awm tleitu leh a pawm tleitu chu a nu te unau zing a mi tho a ni. Chutiang te chu naupan lai dinhmun a ni a. Tichuan, a nupui fanau te, nupui fanau te tha tak a nei a, a pa te, a unau te, an fel a, an duat fek a, puitling takin lehkha a zir a, mi pawi han sawi chi a ni lo a Pu Sangzuala hi. Mi pawi sawi a, mi tana ngaihnawm lo zawnga thu han sawi chi pawh a ni lo va, tin Mizoram lo zin tum pawhin, Vantlang hma ah van a pa hawl a, thu han sawi tir tiang chi chu a ngam thlawt lo a ni. Chutiang ang chuan nia, amarawh chu a hriatna leh a suang tuahna ram hi a tha ka tia. Lamka chu Rachanpur atang daih a Mizoram politics in lum let vel leh khat tiang ang chi, a dik chiang za sawmriat dawnin kan tih tur ang chia a suang tuahna rama an ziak chhuak thei te kha chu ropui deuh mai kha nia. A nih leh maw? Pu Sangchivala hian nupui fanau te pawh nei ngei anga A, Mizo te hi chuan Saden Muanga atanga kan hriat hi a nih deuh mai a la tam zawk hi chuan chu laiah chuan a nupui tunah hian eng nge tia khawih hmun ang em a an fa te hi a mi hlawhtling tak tak te pawh an awm niin kan lo ral hriat deuh a, an fa te, fanu te, an fapa te pawh aniang chu chung te chu eng nge nih an dinhmun tlangpui hi an hrilh hle a. Fanu hlir mai a nei an fa te hian fel a, zirna te pawn hlawhtling a, pasal pawh tha tak tak an nei hlawm a, tunah hian chutiang ang chuan hian a fa te an hmel pawh a tha tlang a, a nu Sang hi nu hmel tha deuh mai a ni a. Amarawh chu van duai hlauh mai a, cancer in a thi mai dawn emaw tiin a awm a, Delhi a te awm a, Keini hlim en ko hranah pawh kan tawngtai pui zat zat a ka thawh thin a. Zun tha vela ka han zin erawh chuan a lo nu la viau mai a. Pathian khawngaihna a dawnga ni pawh ka damna chhan hi chu Pathian mite min tawngtai sakna vang a ni. Pathian min enkawlna avang a nia tih a lawm khup mai a. A tawngtaipui zel pawh an thain ka hria a. A fate pawh Pathian malsawmna an dawng a, pasal tha takte an nei hlawm a, an lawmpui awm a, te ber erawh hi chu la nei lo ni te an kan hria a. Chutiang te chuan dinhmun a ni a, lamkah khian. an pute in chungah an awm thin a mahse an inhmun pangaiah tunah khian an khawsa mek a ni a, chung chuan dinhmun tlangpui a ni a. A boral pawh hian Aizawla a u te hnenah Pu Biaktluanga te inah Republic a chanchin hre ho kha chu kan kal khawm a, khilai an vui rual khian helaiah hunte kan lo hmang a. U Pala leng muai kan thian pah tho, school kal ho tho kan ni a, ani pawh chuan a chanchin te a sawi a, kei pawhin ka sawi a, mi dang dang pawhin an sawi a, tin Mizoram mipui hian kan ui in ka hria a, Pu Sangzuala hi. Ani Pu Sangzuala kha a boral khan kum engzat chiah nge nia? engvanga boral nge? A hun lai kha chuan social media chuan lang nasa a, tunah hian a boral chhan te leh eng kum a nih nge boral tia kha a hre lo te pawh ka hnawm thei a.
A kum zah chiah kha ka chiang ta mai lo va. A vel ang pawh pawi lo e. Kum sawmnga leh tih chu a ni ve tawh tho mai a ka tih lai khan. Tichuan, a nupui hi Aizawla Kulikawn-a a pu Pu Hmuaka boral ralin an lo kal a, a unaute nen. Pu Sangzuala hi dam tha deuha rawn kalsan a ni a, mahrau chu an rawn phone-a hmanhmawh takin an tlan chho a. Tunlai angah chuan ni che stroke chi khat ang chi chu ni awm tak a ni. Aw aw aw aw a ni maw? Tichuan Imphal lamah a lo in phur thla ula khimi Medical College lamah, Rims lamah an ti an in phur thla a. An nu in sang in min hrilh chuan ICU-ah ka va luh chuan biak theih a ni tawh lo va. ka buterawh chu min lo vuan a, chutiang chuan a dam lai ka han nang a ni mai a ti a, khatia kal deuh thut kha ni. A lainat awm hle mai a. A lainat awm khawp mai a, nu pawh a pachang a, a chungte chu mahni zun thla ka zin chuan min hrilh a. line a awm khawp mai
a nih chu a in lo in hriat hnai vai em mai a a awm viau a hei a thlir tu te tunah hian ka bulah hian pu dar ri ngai a a awm a nia hei lo hria ula hei. chanchinbu ah te hei pu riai hi thawh hlawk tak mai a ni a, zalen ah te leh chanchinbu hrang hrang ah te pawh ih thu te pawh a ziak thin a, thu veng var thlak tak tak, tin amah hian lehkhabu te pawh khah ih a ziak bawk a, ih leh i lehkhabu ziah hming kha tun hnaia in tih chhuah hi enge ni kha? Nia, tun hnai maiah khan ni kum khan Mizoram damdawiin chanchin tiin ka ziak a, lehkhabu la awm miah lo a nia kum sawm chuang zet mai kan in buaipui a, Covid lai a ni a, thenkhat tan chuan nia. Ka lehkha zia hi a ngaihnawm lutuk lo thei a, mahse ngaihnawm tak tak pawh a awm a. Mizoram damdawi in Sangkhat Zakua Sawm, Sangkhat Zariat Sawm sarih pahnih a Mizoram pian hma saphawiin min awm hma hian Hlabunga sawn Thangliana, Mizoten a kan hriat Dari pasal khan damdawiin Dispensary hi a lo din tawh a. Aizawl din hi Sangkhat Zariat Sawmkua ah sipai ho ten an rawn din a. Marawh chu din tan tak a han chhiar tan tlak a chu Sawmsarih leh pali a Sangkhat Zariat Sawmkua pali a ni a. Chu chu. ka ziah Mizoram damdawiin chanchin ka ziah chu a ni a, doctor kan neih hmasa ber Laltawnga Sailo leh Lalhuta Sailo, Sailo Lalfa te an ni a, an ni hi Shillongah Borsapin a zirtira sam meh kha phal loa, lu meh kha phal loa sam hian zial ngau mai a.

Chutiang chuan an chanchin kim chang Serkawn Christian Hospital te, Durtlang Hospital te, Private Hospital zawng zawng tin Civil Hospital, Dispensary tih te mimal chanchin te hetah hian phek zaruk leh pathum lai mai a nia kan inziak a, chu chu tun hnaifai bera ka lehkhabu chhuak chu a nia. Hmang deuh khan. Hlimen kuar i chim. Sangkhat zakua sawmriat paruk leh sangkhat zakua sawmkua pahnih mi sawm sarih zet thihna kha ka lo ziak tawh a. A nih tak chu a. Tin, chumi bakah chuan kan belh lawng lawng a, Mizoram harhna hi ka ziak bawk a. Sangha Zakua paruk harhna Mizo tena kan hriat dan khawvelah chuan hlawhchamin an lo haw tih a ni a, kan Pastor Mualliamta te meuh pawhin an lo ti a, mahse a lo ni miah lo va, he Sinatina Archive kan din dawn a, kan Mission sapte sul hnu an zu dap chhuah khan U Pathanga Pu Lawita-n a lo ziah tir, chumi atang chuan bul tan chhoin Hlimmen harhna te nen ka ziak zo tawh a kan la chhut tir lo va. A nih tak chu. Tin chumi lo leh chuan zawl nei ho chanchin hi ka ziak a a bu hran bawk tur a ni a. Mizo te zawl nei kan hriat lar lem loh sawi dik riau ang chi te. chutiang chanchin te chu kan inziak a, tin chumi bakah chuan Kohhran chhuahsan zirtirna danga peng ho han ti ta ila, tlira tangin pukhuang tu a te, tin hetah aa tun lai mi Pu Lalthang Fala te thlengin kan inziak chhuak vek tawh a,
chungte chu tuna ka lehkhabu buaipui leh kan tih vel, Tlangpui te chu a ni e. E khai a ropui hle mai. Pu Dar Ringaia Saden Muangan duh duh a a chang leh an han fiamthu an han sawi sak te a la Saden Muanga lehkhabu te kan han hmuh kha chuan Pu Dar Ringaia Dar Ringaia an ti a. A ngam thlak em em mai a, kan han bel chiang a mi ropui tak mai a ni tih hei kan han hria a, Puria i talent te hei a ropui hle mai e, Zoram tan te pawh la hmang chhuak zel la kan duh a, a tunah hian hei rei tak kan inkawm dawn lova. Thliktute te kan hriat chak pakhata kan rinna chu a pu dar i ngaia hi kum eng zat nge a nih tawh a, tin tunah hian eng nge ni a tih bera khawi khaw chhuak nge ni tih te pawh kha kan hre duin ka ring a, a tir lama introductory han neih aiah khan a pu dar i ngaia a la dam a. a saden muanga ziaktu hi mual min liamsan tawh mah sela chanchin tawi fel deuhin khawngaihin min han hrilh leh se kan han ti a ni.
Ka hming chu Rinngaya Kawlni ka nia, Aizawl hlim enah kan awm a, tin Kohhran lamah chuan Presbyterian Kohhran upa, ka ni a. Umm. Tichuan hna hi kan thawk vak tawh lo kan fate in engkim min ngaihtuah a, chutiang chu kan khawsak ve no no dan chu ni mai a. Mahra chu kum upat lamah lehkha te kan ziak a, tuna kan han sawi bakah hlim en. Lalsavunga khua kan nih Lalsavunga chanchin te, a vana pa bul tanna tih te chutiang te chu tunah hian kan in peih tep a. Tin Mizo lehkha thiam hmasa Pu Pialnithanga IAS Bcom hmasa ber tih te, Pu Lal Engliana Mcom hmasa ber Mizo zingah tih te, Chutiang chuan mi ropui tak tak hlim en hian kan nei a, mi eng emaw zah chanchin kan inziak fel a chu pawh chu kan inpeih tep a, chungte chu tunlai chuan ka hnathawh chu ni mai a inang vak kan thawh peih tawh lo va, aw kum erawh chu
Zion-ah kum chhiar awm lo mah se la Zion-ah chuan kum chhiar awm dawn lo va, hei ram thianghlimah. mittui te tla a chuan Lali suat tual lenna kan zu fang a, chu pawh chu mi khawngaihna vanga kal ve mai ka nia min duhsak tu te vangin hlim takin kan dam lai ngei mai leilung khawvel a min hmangaih vanga tuanna rumna an vahvaihna tlang dungzawng zawng Lali suat vahvaihna tlang dungzawng zawng te kan zu fang a. E, lung pawh leng a, tina chan chin a hi a kan sawi zel tur leh kan puan zel tur a nia, kal zawng zawng te pawh min khawih vek a ni, amarawh chu chu chu kan tunah hi chuan kan sawi lang zuai zuai a, Lalisua chanchin hi a pawimawh ber a, chumi bakah chuan Mizote e, Tan a pawimawh kan sawi duh chu zaninah hian Israel ram te, khulai ho mi te, taimak zia Mizo ten ram tha kan nei a, taima taka kan thawh chuan an ni ai khuan kan ropui thei ni tih hi a lang chiang hle in ka hria a. Chuvang chuan
ka ka thawn a chu taima taka hnathawh a ni ringawt mai. Ka kum erawh chu kum sawm sarih pathum ka ni e tunah hian marawh chu intichak tak ka ni. Sawmriat kal zingah khan a hmasa berah ka kal thei ve zel hi Pathian khawngaihna a ni. Pathianin min tichak a ni. Ka lawm hle a ni.
Pathianin min hruai. Ka lawm tak tak e. Hei tunah keini te pawh a kan senior tawh mange te kan han intia kum sawmli te kan han pel dek dek a. Pu Ria erawh chu kha kum sawm sarih a pel tawh a. Chuti chung chuan lehkhabu tangkai tak tak a ziak a, mobile ni sela pangngai tak takin a hmang a. Tunah, kan han intawnna pawh hi November ni thum a tang khan ram thianghlim fangin kan han kal ve a, hei kum inhi sang hnih sawmhnih pahnih a ni a. Ani nen hian kan han intawng a, khungah te pawh kan kal dun nawk nawk a, hei Africa khawmual pui thlengin kan zu kal a, pyramid bulah te kan awm a, Aa sinei tlang bulah te khatiang khan kan han awm chho a, ih pa fel tak mai leh nghah ngai lo pa inchang vawng tak mai a ni a. Delhi kan han thleng a zan khat kan han riak a, kan han titi kan han titi a, dar ringaia kha kan han sawi chhuak kha saden muanga bu a mi te kha. Amah hi dar ringai ah lo chhuahna kha ni reng mai tih kan han hria a, a van nei pawh kan inti hle mai a. Hun chep tak kar ah hei tun ah hian zan dar sawm pakhat a hnai tawh a, naktu kha Aizawl a thlawk chhuak mai tur te pawh kan ni a. Purian hian inkawmna tha tak mai kan han nei thei a, a lo awm hle mai. Thirtuten inhlawkpui ngei ka beisei a, Puria thu sawi atang khan infuihna te pawh kha i tha taka awm niin ka hria a, Israel chungchangah te thalai te kan taimak a tul zia te tin chu bakah kan kum hi chu thuhran ni sela keimahni kan invawn a. Keimahnin a kan tum tlat chuan i hna kan duang hi chu kan la thawk thei, kan thluak pawh hian thil an la ti thei ni. A lawmawm hle mai Pu Ria, inkawmna tha tak mai min pe a, an lawm e. A lo dam tha zel teh aw, lo dam tha zel la, i saden buanga bu kan chhir apiangin nangmah hi chu kan rawn hre reng tawh dawn a ni, mang tha. Hmang tha le
thlirtute Delhi tlang atangin inza vaiin hmang tha le.